Dros ddeuddydd o gystadlu yma yn Llanelli, mae disgwyl rhyw 600 o ferched o ysgolion o bob cwr o Gymru i gystadlu i fod yn bencampwyr saith bob ochr yr Urdd, a gallech chi ddim gofyn am ddiwrnod brafiach.
Dros y dau diwrnod nesaf, mae gyda ni dros 50 tîm yn cystadlu. Mae merched blwyddyn naw yn cystadlu heddi, wedyn yfory mae gyda ni merched blwyddyn saith a wyth. Ysgol Faerwen!
Nerthon ni ddeffro am bedwar o gloch y bore ag o'dd hi'n bedair awr y siwrne lawr i fama o'r Bala. Diwrnod llawn o rygbi a wedyn da ni'n teithio'n ôl heno llo- so diwrnod hir. Er bod y gystadleuaeth yn cael ei threfnu dan faner yr Urdd, mae diolch hefyd i Undeb Rygbi Cymru, sy'n awyddus iawn i dyfu'r gamp yn genedlaethol, yn enwedig i ferched. It's a partnership that's been evolving over a number of years. Uh, I think this year it's kind of escalated into a, a fantastic relationship and partnership across Welsh Rugby Union and the Earth to deliver and to develop kind of far more opportunities for young people to have an engagement in rugby.
Celiwen, sy'n mae'r uh, rygbi mynd hyd yn hyn heddi? Gyd, sy'n credu bod ni gyd yn mwynhau e. Ie, yeah, so ni wedi wario lot o gemau gyda'n gilydd o blaen, so, mae'n really good. Be chi'n mwynhau ymbyti chwarae rygbi? Yym ma chware fel tîm achos ni'n ysgol hoci so mae'n neis cael rhywbeth arall i ni merched neud 'fyd. Un sy'n cymryd diddordeb mawr yn nhwf dweddar y gamp i ferched yng Nghymru yw'r cyn chwraewraig ryngwladol Caryl James sy bellach yn hyfforddi merched ysgol Llangynwyd. Mae rygbi merched wedi tyfu gymaint dros y dwy, dair mlynedd dwetha. A bob blwyddyn yn dod 'ma, mae'r niferoedd yn tyfu a tyfu a tyfu. Go on, go on. Esgob gan ein Gymraeg Llangennid! Fi'n mwynhau chwarae oherwydd mae'n neis i cael tîm newydd ac um, mynd ymlaen gyda'r merched a chwarae'r gemau. Mae Sims wedi bod yn llawer o help ni oherwydd mae hi wedi cymryd amser ei hun mas o'i bywyd ei hunan i helpu ni a hyfforddi ni Hyd yn oed nawr mae hi'n helpu ni ar ochr y cae yn fel gweithiau enwe ni a mae hyn yn ffordd i ni yn wneud i wneud yn well. Dim credu y safon mae rhai o'r merched ma'n chware i, mae potensial gyda lot o'r merched hefyd falle sydd ddim yn chware rygbi tu fas i'r ysgol ond yn mynd i glwb ysgol a maen nhw gyd yn chware gyda'i gilydd, mae mor dda i weld. Ysgol y Sode! Ni 'di cael tîm ers blwyddyn saith oherwydd gwnaeth twrnament hwn dechrau yn blwyddyn saith a ni wedi cael tîm pob blwyddyn. Mae jyst yn profiad gwahanol iddyn nhw, falle maen nhw wedi byth 'di chwarae rygbi o'r blaen ond mae jyst yn cyfle i cael go yn enwedig heddi, mae'r haul mas, mae pawb yn hapus, does dim pwysau, jyst trio fe a wedyn os maen nhw eisiau cymryd y step nesaf wedyn mae'r step yna iddyn nhw. Ysgol Gyfun Ystalyfera! Ni 'di chwarae tri gêm yn barod, ni 'di ennill dau, fingers crossed ni'n mynd mewn i rownd derfynol. Ni'n hoffi chwarae fel tîm achos ma' fe'n siawns dda i ni fel dysgu mwy amdano ein gilydd a ni'n tîm da yn chwarae. Wel ni'n ymosod yn dda, ma' 'da ni fel sgiliau i pasio a ie ni'n rhedeg yn cyflym. Ysgol Bro Teifi ath â hi yn erbyn Ysgol y Berwyn yn y rownd derfynol. Ond i'r merched, Nid yr ennill oedd yn bwysig. Yn hytrach, fe gafodd y bobl ifanc yma flas o chwarae'r gêm orau yn y byd. Os yw'r merched yma'n parhau i nawr i chwarae dros y blynyddoedd a maen nhw'n mwynhau chwarae'r gêm, wedyn mae dyfodol rygbi merched Cymru yn edrych yn addawol iawn.